Vachipiri Barnabas Chinda Tulan Politics Board yakadarwa kune tine mazuva mutumwa shumairai zvepasika machengeterwe ayo nemadirwe ayo nyaro ndarwa kune kuna vanoshumaira novanovemba yangu vayenyu

Tienda nenyika yese. Tienda nenyika yese.
Nakutuma kumarudzi ese. Ndini Mwari ndiri kukutuma kumarudzi ese. Nendimi nemitauro yevanhu. Nendimi nemitauro yevanhu. Watenda akabhabhatidzwa unoponeswa wamupostori wangu. Munhu akatenda kuti uyu ndiye Mwari ari pakati pedu. anoponeswa apostori wangu kuti munhu wese abhabhatidzwa munhu ega ega akangobhabhatidzwa chete unozodaidza uchiti sangano reapostori sezvatiri pano kana uchifamba kwaunofamba munhu angakukuona anobva aziva kuti Sangano revapostori. Uchichengeta Sabata. Unofanirwa kuchengeta Sabata paupenyu hwako. Uchiwapa chingwa chisina mumero wachidya pagore. Chingwa chatakaunganira pano hachina mumera, tinochidya pagore nepagore.
usingatyi nokuti akaita izvi ndopane nyaya mani azoona upenyu usingaperi ba ipapapo unochengeta izvi ukazvichengeta izvozvi unozoporeswa naronga rokwatira rugare kuna vanotenda neniwo ndinofara ndichimira pamberi pamwari wangu mangwanani ano tichitaurirana zvemaendero ekudenga hanzi munhu ukaita zvinhu izvi usingati hana yako isingarodi haoni upenyu hwakakudenga asi ukaita izvi hana yako ichirova uchitya kuti handikanganisire Pamberi pavamwe handisi kukanganisa here? Handisi kushaishira vamwe here? Unosangana neupenyu husingaperi. Naronga rikwadii? Pakataurwa mashoko akakura kwazvo panapa kubva pakatanga kuungana vanhu kusvika izvozvi zviri kungotaurwa zvemapindiro emukati uyu nemagariro edu nerungarwa umwe akazotaura kuti hanzi ukaona uchitaura chinhu kana kuti uchiita chinhu chichinge chisina hanya pamberi pevanhu vachingoti ukataura vanongonyarara Uka vakataura iwe unongonyarara hazvina maturo. Asi ukati wakanzi ita chakati ukaramba wachitaurirwa kunzi uchazokanganwa kuita chakati uchazokanganwa zvandiri kutaurira izvi zvauri kuita uri kutoshinga here kunonga chingwa ichi Hanzi chinhu ichii chinokosha muna ranga rwake. Upotsoro hwedu tisu tinohukanganisa tega. Basa ratakapuwa naMwari wedu ibasa rinokosha. Kana munhu achida kunyatsoona kuti zvinokosha sei, kanganisa bedzi, kungokanganisa kamwe chete, kasimba kako kana kuti kachiremera kako Muchechi muno unenge usisina kungokanganisa bedzi kana kungotsvedza kachiremera hapasisina kana kumba kwako chaiko kana ukada kutaurira madzimai ako chaiwo kuti dai baba andinge Mai nhingi dai menge maita zvakadira kuti hmm, hapachisina umwe upostoro hwakabva ndaronga rokuti asi kana ukanamata uchigara uri pamberi pamwari unokosha kana kumabasa medu matinosenzwa unoita kamu kachiremera iwe usakungoti kachiremera kako ipostori iri pauri nyarara marwazi Hallelujah.
Hallelujah.

Runyararo kune vapostori, rugare kune vanhu vanotenda. Tsambano yechipiri tinoona zvakumboita hweapostori chitsauko 8 1930 pa 4 musoro weshoko zvamutumwa Johani Marange Iwewe kana waenda koita basa ratenzi pasipo usikazokutevera pane zvaunotaura nokuzviita azoyi muno mutemberi wese unonge asateerera pazwi rangu randinokutaurira azopindi muno mudenga ndikafamba manhambwe gumi ndikabvunza uyo ndenge ndinaye ndikati Dare dai maita zvakanaka here hazvanzi yandagwinya kunatsa runyararo kwemuri vapostori rugare kune vanhu vanotenda mangwananano ekupendera kuminamato yose yatakakaka tichiita Ndiri kutenda Tenzi Jesu Kristu agere pakati pedu. Tiri kutenda Tenzi Jesu Kristu mutumwa ari pakati pedu, ndiye wakatiunganidza pano Kumutambo mukuru wake wepasika kunyara kumura apostoli kana kuda vanhu vanotenda tikanga tasangana kudai o nyika dzese dziri panapa drc iri pano angola iri pano mozambiki iri pano South Africa iri pano, Malawi iri pano, Tanzania iri pano, ava vandiri kutaura vari pano zvezviro kwazvo runyararo kwamuri vapostori vari kuda vanhu vanotenda mauya kudai tinoka tichida kuti Mudzokere kunyika dzenyu dzese muune chokwadi chesangano rino rina rokumura vapostori kugare kune vanhu vanotenda. Ndinotanga ndichitsigira nemazwi mashoma kuti zvese zvemanga muchizwa zvichitaurwa zvepasika zvemitemo nemachengeterwo ayo Ndiri kuzvitaura muchidimbu kuti zvese ndezvechokwadi uye muchidimbu ndazvidzokorora kunyara kumura apostoli ari kuna vanhu vanotenda kuitira kuti musazoti ndadaivheta ndabva kuvhangeri repasika ba aa ah, ah, handina kunyara kumura apostoli asi ndiri kuda kumupai mbuwa take home Take home, chekunotora muchidzokera nacho kumba muchienda kosimbisa masangano ose edu epostori nei nyari kumura apostori ari kuno vanhu vanotenda uyu mutumwa uri pano maari ndimo muna jehovha Ndimo muna Tenzi Jesu Kristu, ndimo mune mweya mutsvene, kudaro kumuapostora kugare kune vanhu vanotenda. Vatumwa vese kubva kuna Sendi Johani tichiuya pana Sendi Ebhero tichiuya pana Sendi Noa nevakuru vese vevaibata basa navo Vari ipo papa ndopane simba rese resangano rino runyari kumurapostora akune vanhu vanotenda hakuna zve tiri kutsigira izvi zvakasimba kuti muende nazvo kubva kwamba kwabasa irori harina manyepo runyari kumurapostora ukati kuna vanhu vanotenda ndiye yega mutumwa Endai muchienda kungotaurira vese kunyika dzenyu dzendataura nemazita kuti hakuna mumwe mutumwa pa kuna kunze kwamutumwa sent nimrodi unyari kumwe apostoli ari kune vanhu vanotenda mukaona vanhu vanovambe zvavo ikweyo Kwemunyika dzese dzendataura handi vatumwa vamwari parunyararo gombo rwapostori ukari kuna vanhu vanotenda mumwe wakataura pana akambotaura chiti imimi vakuru potai muchititaurira chokwadi tigare tichiziva maererano ndefanmafambiro esangano ndiwo endiri kumutaurirai anani tisu isusu taavakuru Muri kuona ndebvu dzangu idzi ndinogara achimbozvitaura dzadini dzachena munyaka munapostori tikaregera kumutaurirai tikapfuurawo munosara musina nhoroondo yakakwana yechinyi sangano munyaka munapostori sendi johani kutumwa kwaakaita pane wakanga atombopuwa kuzivoenda kwaitawo basa uchiteedza zvinoita ani Kwabva atorwa asvikire kudenga pasere pekuda ukuru kwakutoti pfotso kutiza ndo munozwa achingoita rwozi musaite zvimadzimai madzibaba rudari kwemurapostori wakabva atorasikira kubva kudenga rudari kwemurapostori vese izwai madzimai kunyanya vese vanoteera izvozvo munhu iye wakarasika iye nesangano racho rese Kurasika hapana chokwadiba kuenda kugehena zvinyakomurapo vese madzimai muri kushupa kumatare ngepamusana penyaya dzekuenda kumadzibaba harisiri sangano ramwariba mukanga muchiita izvozvo muri kuzvitsvagire nzira yekuenda kugehena nyakumurapostol vanhu vanotenga mukuru wacho wakarashika kare Mukatedza ivo vanhu ivavo nemi madini marashika. Why? Tabvisa. Zvindaro kumura apostoli. Saka pakachizoti sendi ebhero apo tiri kudzokorora zvinhu zvizvi kuti zvirambe zviri memuri endi musazopedza masangano anonge akatsauka kubva muno mumba runyara kumura apostoli. Tiri kuda kusvika petiri panapa nhasi uno. Chenhebhera aipuhwa simba iri remweya mutsvene, spiritual power, holy power, God's power. Runyara rwomwe rwapostori ari kunaya ndonotenga. Kune vakatomboshora-shorawo kwabva afunga kuti hai mina handingateedzere zvino uyu uyu mwana uyu ini ndakandiri muprofita mukuru Waidudzira ndimi dzaSaint Johwani munyarwa muvapostori vabambe zvani amba zvake ndiko kutsauka ikoko kurashika kubva muchokwadi chakanga chasiyiwa chaiswa pana sende ebhero nasende ani johani unakomura apostol chokwadi chinobva pane muprista uripo chichienda pane muprista upi unonga ateera unenge apo wacho aregere kuteerera zvaanenge achitaura watodini watorashika runyararo kumuraposteri saka iye murume ndisi kutaura nemazita ngoti pamwe dzungu hazvizonyanyi kuzotenderwa wakabva atsaruka kwakutorashika nevanhu vanenge vakateera iyeye wacho kwakakubva kwarashika nanhasi kana vasina kudzoka mukati mesangano rino vari kuenda kugehena riya romurapostora saka memunogara mukaona kune sangano rakadaro handi ramwariba kana vakada kutaura kuti ndiri wokwajohani handi wokwaaniba tatokwajohani ba hakuna ana johani anetangani airi runyaro rokomurapostora johani ngeupi anoari sengani nyaro rokomurapostora ari kuvanhu anotenda two Ndakuenda panumber 3. Kunyara kumuapostle. Mushure maizvozvo mutumwa Saint Ebero akuenda akaziva kuti mutumwa Saint Ebero ndiye wakanga asiwa ari wechokwadi kunyara kumuapostle. Zvaanga achiita zvese ndezvechinyi chokwadi. Akuite chokwadi chake ngekunge akuda kuenda chokwadi wakachisiira pana mutumwa said Noah nyarumura vose nyarumura runotenda kuitira kuti sangano rese riterere said Noah nyarumura vose nyarumura runotenda asi pane vakazoshorawo mukati macho Zvakanga zvasiiwa naSendi Ebhero zvaye kuti zvaa ndizvo zvaapana Sendi Noa kwakushora kwakwambe masangano awowo kana kuti sangano rawowo rinyara kumurapostori ikoko kwakave kurashika kubva muidi rinyara kumurapostori ari kurareroteni saka kana paine vakabuda kubva muna Sendi Noa Achenjekweite zvake nevanhu vake vese, vanhu ivavavo vese kubve kumutungamiri wacho nevanhu vacho vakarashika vese. Runyaro kumuri vapostora. Vachaenda kugehena kana vasina kudzoka vachizouya vachireurira mhosva dzavo mukati mesangano rino runyakumura apostori kana kurara runotenda kana vakasara vari muno umu vasingagoni kureurira zvavakanga vambofunga nokufurirwa mukasazvireurira munoenda kupi kugehena runyakumura apostori Three. Ndaakuenda pechiforo. Ndinakumura apostoli. Ndinofunga vese vari kwamuruzizwa tine mushini munyowani ndinofunga unosvika munzee yomunhu mumwe namumwe. Ndinakumura apostoli. Kana kuda vanhu vanotenda. Right. Seni Noa akuenda akuziva kuti nguva yangu yakwana yakuenda. Simba riya riya holy power the physical power simba rine simba remweya mutsvene rakaenda kueswa pana mutumwa Saint Nimrod riya rakumura apostol vanhu vanotenda ukari kuna vanhu vanotenda takambotaura maipirwe akaitwe simba nezvimaiona Izvozvo zvese zvaitwa padare here pakazova nomumwe pakati pedu unodhaivheta kubva pachokwadi chakasiiwa naMutumwa Sandy Noah, Nyarukumura Apostles, kana ndichiti dhaivheti Ndiri kureva kutsauka, kutsauka, that's to divert, kutsauka. Ruyari kumura apostolo, kakura runotenda. Pana mutumwa uyu hapadi kutsauka, kana aripo unenge akatsauka, kana uri kutsauka.

kuAngola moenda kuSouth Africa moenda Mozambique makuenda kuDRC makuenda Tanzania Malawi kwese kwamuri kuda kudzokera neve muno muzimbabwe masenda zimweni mwese ziyai kuti mutumwa wedu its only one ndi mutumwa sendani mutumwa wedu iri ndosoko guru Guru kupfuura zvese. Mutumwa wani ndi Satani. Mutumwa wani ndi Satani. Hakuna mumwe achateera kumapasira kwenyu achipa vanhu chingwa neropa rake kunze kwaSaint Nimrod ndiye mutumwa wemunogashira ikoko kwese. nekuterera zvese zvaanonga achinini achitaura zita rekumura apostle haa chapta iyoyo ndabva ndapedza pana asisina uchazwaira tiri kutaura izvi kuitira kuti sangano risashekaba kudai o kusheka kusheka Ngarisashekeswa ngechiporofiti chinotaura zvenhema naro nezvoupurisita. Ndaravo kwamuri vapostori. Ngarisashekeswa, ngarisashekeswa nevanhu vane makuhwa vanotaura zvisina maturo zvavasingazivi. Rondedzero ndamutaurira roti iyi ndamutaurira ndiyo yechokwadi runyaro komuri apostori muchibva mamutare muchinga muchida kuenda harare kune inozi main road mukaona chiwati twese tinodaiwo turi kutsauka runyaro komuri apostori masangano ese anonga chibve muno mukati mesangano rino vanotsauka ndipo mutaurire muchidimbu kuti Zimbabwe inei nedzimwe nyika dzese dzimwe dziri kutaura idzi dziine masangano anoti tiri mapostori vatungamiri vacho ndivo vakatsauka kubve mupi muno ndivo vaita muzadza nyika muno umu vemuri kuona dai ndichida kutaura nemazita ndichidai ndichitenderwa to nemazita kuti muzoziva chokwadi maiziva kuti mumwe neumwe wacho shuwa ivo wakanga ari mupi

Angive kati wakanga azienda watedze zvinoita uye ko ah, muvhangeri mukuru uyo akatanga kugadzwa munomuziya unorewe kudai mamuziya ka unorove munhu akumba hakuna here kunyika dzenyu iyeye wakarashika iyeye nevanhu vamusazotera zvipi kunyara kweuri apostle kudako futi magwera wawanda wanda kuti vanokopfekawo kuti ivajuku vakadini iwawawo asi takuna madaraki saka mukatarisa ndiwo masangano aapostori dzirimo nemumataundi nemumataundi mwese mwese

Ngokuti muri kungoona ndiri mukuru wemujerusarema ndakapuhwawo basa iri nechinyi nemutumwa amuvhangeri wedu wamakurumidze manheru ndimanheru zviya vakataurawo zvekutenda pano nebasa rese rakaitwa saka handichazvidzokoroi zvakatorwa nomumwe wangu isusu maragwa huma ma70 vana vemunombocha muno umu Tese endai muchiziva kuti takabatirira panaani vese munoenda kodini kwenyu kwese kunyika dzenyu ziyai kuti kwakatangire soko racho irori ramwari webocha mubocha munomu tese isusu takabatire panaani nembwa huru yacho yavo yatinoti royal family imba youmambo Iyo ya ya mombe yacho yakabatire panani vanasekinimilodi vese makazwa chidaidzirwa muno mune zvavanosenza zvine simba vakabatira vese panani makazwa ana sekuru acho manhero achidaidzirwa maererano nezvezvishandwa zvavo vakabatira panani saka iwe unonge wazozvionera kupi kubva muchokwadi une sangano rewakabva naro here iwoo Runyararo kumurapostora. Uraaniko panyaya yesangano kana kugadzira sangano? Kana kutoka katokokwawo. Runyararo kumurapostora. Kana kuna vanhu vanotenda. Handataura zvakawanda asi ndaitire kuti dzidziso yanga ichikumbirwa kuti tiise muwanhu irambe ichienderere mberi kuziva chokwadi chemafambiro esangano ripi nokutoti sangano risarasika risasheke musarasike rasike vanhu madzimai edu chetinoda kuenda kupi tinoenda namutumani